Mae gen i dair aren fan hyn, ac fel y welwch, mae'r arennau yn aml yn ein cyrraedd wedi hamgylchynu gan fraster. Mae hon yn un dwi wedi tynnu'r braster oddi arni yn barod. Ond, gan taw fel hyn mae'n debygol o ddod i law, o'n i'n meddwl y byddai'n dda dangos weithiau bod mainwe llai brasterog o gwmpas yr aren ac weithiau mae mainwe sydd yn fwy brasterog o gwmpas yr aren. Ond, i ni wedi ffeindio ei bod hi'n haws gwneud y toriadau gyda'r mainwe brasterog yn ei lle. Gan ein bod hi'n rhoi ychydig mwy o strwythur i'r aren wrth ei dorri. Byddem yn argymell gwneud y dyraniad hwn gan ddefnyddio cyllell gyda llafn hir, fel cyllell fara, er mwyn gallu gwneud y dyraniad cychwynnol gydag un toriad. Er mwyn gwneud hyn, rydym yn argymell gosod yr aren fel y gallwch weld ardal yr haelwm, sef lle mae'r strwythurau'n mynd i mewn ac allan o'r aren, a mae hwn yn haws i weld pan mae'r brasterau wedi tynnu. Felly, pan fyddwch chi'n codi'r aren, ceisiwch ei gosod fel eich bod yn gwybod ble mae'r haelwm. Yn yr achos hwn, mae'r haelwm wedi ei leoli o fewn y feinwe yma. Felly, dwi'n rhoi'r aren i lawr fel bod yr haelwm yn wynebu'r bwrdd. Dal fy nwylo dros y top a gwneud un sleis. Byddwn i'n rhoi'r gyllell a tynnu drwyddi ac yn gwthio i lawr ac yn gwneud y toriad fel yna. Felly, gyda'r haelwm yn wynebu'r bwrdd, dwi nawr yn mynd i wthio'r gyllell i mewn ac fel y dwedes i, gydag un sleis yn ceisio torri trwyddo i mewn i'r aren.

Felly, fel y welwch, fod yr aren wedi cael ei thorri lawr y canol, a nawr bod y toriad wedi ei wneud, mae'n haws tynnu'r braster o'r aren ei hun, jyst trwy ei bilio i ffwrdd gyda'ch dwylo. Nawr ein bod wedi tynnu'r braster o'r aren, mae'n haws gweld y strwythur. Ac fel y welwch, mae'n siâp ffeuen hyfryd, a bod ganddi'r haelwm yma, sef, fel y soniais, lle mae'r strwythurau yn mynd i mewn ac allan o'r aren ei hun, ac, os agorwn i hi, gallwn weld strwythurau mewnol yr aren eithaf da. Yma fe welwch ardal allanol yr aren, a elwir y cortecs, ac yma fe welwch y pyramidau arennol, A gyda'i gilydd, mae'r pyramidau arennol yn ffurfio'r medulla, a er nad oes modd ei weld, mae'r neffronnau'n croesi'r medulla a'r cortecs, sef unedau hidlo'r aren. Mae gennym ddwythellau casglu ar waelod y medulla sydd wedyn yn draenio i'r calics ac yna i'r pelfis arennol ac allan trwy'r uretrau. Felly, i edrych unwaith eto ar yr anatomeg, Mae gennym y cortecs allanol, mae gennym y pyramidau arennol sydd gyda'i gilydd yn ffurfio'r medulla. Mae'r pyramidau arennol yn arwain trwy'r dwythellau casglu i mewn i galedennau ac mae'r caledennau wedyn yn arwain at y pelfis arennol sy'n arwain at y rhaelwm, ac yna mae'r wrin yn gadael y rhaelwm trwy'r ureter. Mewn lleoliad tebyg, fe welwch yr oedweli arennol sydd yn dod â gwaed i'r aren, a'r wythïen arennol sy'n tynnu'r gwaed o'r aren. Felly, gallaf ddefnyddio'r twlsyn yma i ddangos i chi, os byddaf yn codi'r rhan hon o'r faenwe i fyny, y gallwch weld sut mae'r strwythur wedi ffurfio. Gallwch weld bod y pyramid arennol yn arwain at y strwythurau gwynach hyn sy'n arwain at y pelfis arennol. Un peth sy'n bwysig i'w nodi yw bod pob aren, er ei bod yn dilyn strwythur tebyg yn anatomegol, gallan fod yn eithaf amrywiol o ran sut maen nhw'n edrych. Fel y welwch chi na ddyrannwyd gennym yn gynharach yma, y gallwn ddangos sut, er ei bod yn strwythurol yn cynnwys yr un unedau, mae'n edrych ychydig yn wahanol i'r un arall. Dyna beth rydyn ni'n ei alw'n amrywiad anatomegol. Felly, gan ddangos yr un strwythurau hynny ar yr aren arall hon, wnaethon ni dyrannu yn flaenorol, gallwch weld y cortecs allanol, y pyramidau arennol, a'r faenwe wen yma, sef y caledennau sy'n arwain i'r haelwm. Ac ar yr ochr allanol, fe welwch yn yr ardal hon, sef yma, hon yw'r ardal sy'n cynnwys yr Writer, ynghyd â'r Rhydweli Arennol a'r Wythïen Arennol. Iawn, felly yma mae gennym fodel o aren ddynol, gallwch weld y gweddau allanol, a dyma'r haelwm o'n i'n siarad amdano o'r blaen, jyst yn eistedd gyda chwpan bach ar dop yr aren. Mae gennym chwarren adrenal, felly Beth r'yn ni'n mynd i wneud nawr yw i thynnu'n ddarnau, felly y ffordd hawsaf yw ei thorri fel hyn i dangos y strwythurau mewnol 'na. Ac ar y model hwn, gallwch weld ychydig mwy o fanylion. Mae gennym y cortecs allanol, a'n medulla mewnol a'r pyramidau yna, ac yma, fe welwch y peth sydd wedi'i farcio yw'r neffron, yr uned weithredol honno o'r aren. Gallwch weld y capsiwl Bowman, ac wedi'i leoli o fewn y cortecs, mae gennych y capsiwl yna, y buben arennol agosaf a phellaf. Tra yn y medulla, fe welwch leoliad y ddolen Henle a'n dwythellau casglu, sy'n agor allan i'r papilla arennol, sef yr union bwynt yn y pyramid yna lle mae'n urine yn pasio allan ac i mewn i'r calycs, ac yn mynd allan o'r calycs i mewn i'r pelfis, ac yna allan trwy'r ureter yna. Gallwch hefyd weld ar y model hwn leoliad y rhydwelïau a'r gwythiennau arennol hynny. Felly yma, mae'r lliw porffor yma yn wythïen arennol, dyma lle mae ein gwaed wedi'i hidlo yn gadael, a dyma'r rhydweli arennol lle mae ein gwaed yn dod i mewn ar gyfer hidlo.